Merwan, çima xeberan bi vê meselê tune ye? Min bi metodên xwe çareser kir Mîrza. Ne bi metodên we. Merwan, tu jî zanî mesele ne metod e. Tu meselê çawa çareser dikî bigeh. Lê gerek haya min jê hebe. Min apê vişar re bigota. Gerek xebera min jê hebûya. Tu zanî van karan ez dinêrim. Ez ne zarok im Mîrza. Tu nikarî bi min re wiha bipeywî. Min şazdeh sal bê sebeb nexwend. Ez parêzer im, parêzer ne tolaz im. Tolaz em in ne, tolaz em in. Em li bê berê xwe bikevin, em li bê malê xwe bikevin, em divê ne tolaz ne. Mîrza, Mervan bisekinin. Hûn çi dikin? Sara, Ez bisekinim jî, apê min ê bişar vê meseleyê bibîse ew nasekine. Tamam, tu bihêle wê Mervan çareser bike. Tiştê ku ez çareser bikim tune Sara. Ez êdî ne li her kesî, Berî malbata xwe bifikirim. Li min, li te, li bebeka me. Merwan, Em tev ne malbat in. Hûn wiha difikirin Mîrza. Dest û nigê min girêdayîne. Dema ez bi ya bi şer axa dikim, weke ku têk diçim. Çima wisa yê Temo? Dema ez kêfxweş dibim, bavê min xemgîn dibe. Dema bavê min kêfxweş dibe jî ez ditirsim û xemgîn dibim. Ê te xeyalê te hene. Ê bavê te tune. Xeyalên mirov tune be. Çawa? Bi ku ve diçin? Ê ew dixwaze xeyalê xwe pêk tevîne.

Li kes kesî guhdar neke. Lê ez ne serserî me Mîrza, ne serserî me. Ez serserî me, ez! Defe bigir! Mîrza! Sara! Merva! Sara tu baş î? Sara! Tiştek bi Sara bibe, îcar tu bibînî serserî tî çawa ye Mîrza. Sara! Çi bû keçam? Çi bû xêr e keçam? Baş im ava. Ev roja siya ye, heke hûn dixwazin derxîn. Textor beg, em dikarin bibin Stenbolê? Ferq nake, hûn zanin. Li vir, em ê li mal çawa bikin? Mesela wî maç nekin. Temam, xwarin? Divê tiştê avî bixe, tiştê huşk nexe. Temam, spas. Derbasî be, dermanê vî ji bîr nekin. Sabî. Hadi Xalit bek, hadi. Gulistan xanim na. Belê Xalit bek, tê bimeşî, hadi. Aha na, nikarin. Dayê, em zorê nedinê, textor got hinekî wext jê re lazim e. Keça min, dibê rojê deh deqeyek em wisa wî bigerînin. Ji bo milê xwe tevilvîne. Gulistan na, niha na. Temam Xalid beg, temam.

Apo ez ê bigîşta me. Lê Lê ez ê çareser bikim Apo. Tê çawa çareser bikî Merwan? Çawa? Ee, Tu hêviya min bihêle ez ê hel bikim. Ka te digot bi hiqûqê hel nabe? Min rêyek dît Apo. Tu meraq neke. Ê baş e wisa. Hê çêtir. Baran. Ez dixwazim sibê baran diyar jî hildim û herim Stenbolê. Stenbolê? çawa hene. Baran ez êdî li vir îdare nakim. Ji xwe textor jî got, ha vir ha Stenbol ferq nake. Ji bo doktor ferq nake Meryem. Lê ji bo min ferq dike. Wê diyar li vir bimîne. Baran ma tu fehm nake. Bêhna min li wê malê diçik e. Lê ku diyar her e, bêhna min teng dibe. Baran, heta niha çawa bi, wê niha pê ve jî wiha be Baran.

Tu binir. Muşterî li ser serê hev rûnin. Erê, ji xwe dema tu wana wisa dayne wê muşterî li ser serê hev rûnin. Lê ku werin. Wê werin, wê werin. Tu qet meraq neke. Wê çawa werin Remo? Kuro binir. Her roj yekşemê û êvarê. Ê rojê din çima nayê? Çima werin kuro, li mala xwe televizonê seyr dikin. Îro şinda ku li malê temaşe dikin, werin li vir sînema temaşe bikin, ne çîtir e. Sînema? Wallah te rest kos Remo. Erê, ma ne bire te, bavê te ertim nabêje, li Siwerekê du heb sînemeyê serwekirî hebû. Erê. Erê çi ye? Kiro, em ê cihêk wek sînema çêkin. Tu fîlme û perdan ji. Merwan, tu dibînî Temexiz çi halê? Welleh bavê min bibîze wê qiyametê rake. Jixwe em di nav qiyameta bavê te dijîn Sara. Ji bo min ferq nake. Mervan, te çi kir wî perî nizanim. Here pere bîne bide bavê min. Tamam, ez jî perê wî bidim. Lê zanibe ku ez êdî deqakî di wî qiyametê de, di wî malî de namînim. Namînim çi ye? Tu yê here ku derê? Ez ê herim orta cehnimê Sara. Mervan, bi min re wisa nepeyive. Sara, şêrîna min. Binêre. Ez li vir parezer bim jî, hakim bim jî ez nabim ez. Sara nabe Sara. Serhet nabe Serhet. Tu çima wê nabînî? Helo. Ew kî ye Mîrza? Ew kî ye? Îbo ye apo. Kî? Îbo ye? Ka bide min. Ka bide min, ka bide min. Na na apo, tu xwe aciz neke ez ê hal bikim. Na na, ka tu wê telefonê bide min, ez pêre xeber didim wî bênamûsî re. Alo! Ulan bêheysiyet! Ulan qeşmer, tu çima deynê xwe nayînî? Ez li vir im Bişar beg. Min xwest em dîsa bi hev re kar bikin. Kan karê çi? Tu ewil deynê xwe yê beri bîne qeşmer. Min pereyê we da Merwan. Haya Mîrza jî heye. Çi? Te deynê xwe da. Mîrza! Apo min e bigota lê lê çi Mîrza? Lê çi? Xatirê ve. Mervan! Ku de diçî? Ez ê herim mehkeme apo dawayekê min heye.

Pîra Gulîstan. Oy, oy! Pîra Gulîstan bi qurbana bextê xwe be ha. Baran. Dayê, doktor dibêje vira maçî neke. Wî maçî nekin. Yê ez berxkê xwe maçî nekim ez ê bimrêm? Hem min meraq nekin ez am ez ê çawa kurê xwe binerim. Hem min odaya wî jî hazir kir. Tapêvaran te got kalo çîrokan xwe ez dibêje. Bira min ra bêje. Yê ez ji te re çîroka bêjim. Tu bêje bira xwe kalo jî bêje. Diyar, Ez ê ji te re çîroka bêjim. Lêpaşî. Diyar, Binêr, kalo nexweş ketiye. Bila baş be, wê te re bibêje. Çima nexweş ketiye? Kurikek pir şirîn heye. Nîvê canê xwe da wî, loma nexweş ket. Lê wê baş be. Ez kurik dibim odê. Xwe ji we re bi. Merwan, tu dawa çi dikî? Me te da xwendin, me keça xwe da te. Tu dawa çi dikî? Apo min ji te re bigota. Tê ji min re çi bigota Merwan? Tê ji min re çi bigota? Pî te! Rast e. Ji xwe em ne tişt dikin. Em çi bikin gere berê ji te bipirsin. Ez, Serhet, Hêlîn, Mîrza, Sara tu çi bêjî ew e. Tu dikarî me mehkeme jî bikî, ceza jî bidî. Tu çi hez bikî gere em jî vê tişta hez bikin.

Ew çi dibêje tu gotina wî dernakevî. Merwan, min tiştek negotiye. Te tiştek negotiye? Min got saetek tenê îdare bike. Ez ê çareser bikim. Lê tu sebir nekir. Ez dibêjim min tiştek negotiye Merwan. Êdî ferq nake Mîrza efendî ferq nake. Ez û jina xwe û bebeka xwe li vê malê nasekinin. Ha, meraq nekin. Ez perê wê yê hêja razînim hesabê wiha meraq nekin. Sara naçe tu deverî. Ku tu herî va derî vekiriye bi cehnime were. Sara mecbûr e bimire were. Ji ber ku ev êdî ne tenê jina min e. Diya zarokên min e jî. Sara naçe tu deverî. Babo! Mervan şaşiyek kir. Lê tu hezar şaşiyî dikî.

Ji ber rewşa we ez pir xemgîn im û ez pir sipas dikim we can da canê min, diyarê min. Baran Diyar kurê me ye jî. Helbet Helbet kurê wê ye. Nêviyê wê ye. Min digot qey ez karim tena serê xwe Baran diyar mezin bikim. Lê qeder e. Baran hat vir we nas kir.

Rojekê pîra wê nesax ketibû. Diya wê selikek da wê ji bo bibe pîra xwe re. Lê şîretek lê kir. Got, Nebe nebe, tu ji nav daristanê bimînî. Raste rast here ba pîra xwe. Keçika Kumsor sozda pîra xwe ku qet nav daristanê nemîne. Xalit Beg, Em ê herin. Heqê xwe me helal bikin. Em hê zêdetir wê aciz nekin. Tu yê baran diyar jî bibî? Belê, mecbûr. Wê bi min re were. Di nav daristanê de kulîlkê xweşik dît. Got ez ji pîra xwe berhev kim. Ji nav daran gurek jî derket. Gur jê re got, Keçika xweşik, te xwêr e, tu vê sibê ku de diçi? Keçika Kumsor got, Pîra min nexweş e, ez diçim ba pîra xwe. Gur jî pîra keçika Kumsor xwar. Ket şiklê wî. Ket navcê pîrê. Keşka kumsor hat ku kesek nav cihê de ye. Lê naşibe. Ji ber wî hawî keşka kumsor got. Pîrê, miletê çiqa ewqas mezin e? Gur got. Ji bo ez te baştir himêz bikim. Pîrê, wehî tu çima ewqas mezin î? Ji bo ku ez te baştir bibihîzim. Pîrê, çavê te çima ewqas mezin î? Ji bo ku ez te baştir bibînim. Pîrê, diranê te çima ewqas mezin û tîj î?

Merwan, hinek sekan be. Serhat, Bişar axa bavê te ye, tu nikarî du rojan derdê wî bikişînî. Ev deh sal e ez wî îdare dikim. Lê îdî bes e. Hişta nabêjim îdare bike. Bes zirarê ne dixwe Sara û bebeka we. Yan ez zanim sekna vir nerehet e. Her deqeya ku ez li ba Bişar axa bisekinim, pê zirarî bide me. Bila ew û Mîrza bi metodên xwe jiyanê bimeşînin. Tu neqîl Mîrza dikî lo? Mîrza nego, Îbo telefonî bavê min kir. Îja tu ji min bivêje, ev Îbo kî ye, bavê min çi tevlev dike? Serhat, bavê te li gor usûla ticaretê nameşe. Min pir vî hişyar kir. Min got hiqûq heye, li gor usûlê here, li kesî gûdar nake. Ne zarokên xwe, ne li hevalên xwe. Sara, tu ku de diçî? Apê bîşar tenê nehêlin. Mîrza, ez ê bi mêrê xwe re herim. Ez mecbûr im. Ez nabêjim dev ji wî berde. Lê tu dikarî Merwanê îkna bikî. Yan na wê apê bîşar bi tenê serê xwe bimîne. Çima? Vay tu bawî yî û her tiştî bi te re dişewire. Hêlîn! Babo! Babo çi bû? Cemal telefon kir. Hepa vî tî întihar kiriye, wî rakirine nexweşxanê. Çi? Çi? Întihar kiriye? Babo çi bû? Çawa yê Hêlîn bêje? Wî rakirine nexweşxanê. Divên rewşa yî baş e lê ya ninzan.

Baran, ev ver pir xweş e. Bavê min ji vir pir hez dike. La xweşiya baran diyar jî çû. Baran, belê. Min jî şaşitiyek kir. Min hebûna barandiyar ji we weşart. Lê malbata te serî di min nedixwast. Te jî dev ji min berdabû, we min dûr xist. We di jiyana xwe de min nedixwast. Tu bi bê qey min ji te hez nedikir, ne? Ez ji bo te li hemberî malbata xwe derketim. Eger te ji min hez bikira, têbê min re biha tay vir. Heger kurê me tune bûya, malbata te nedihişt, ez aniha jî werim wê malê. Meryem, Em dev ji paşerojê berdin. Temam Baran, Em dev ji paşerojê berdin. Lê wê pêşeroja me çi bibe Baran? Merwan bi şer bavê min e. Ez wî baş nas dikim. Na Serhat, tu wî nas nakî. Te li xist û çû, vê hêrsa te ji serê me derxist. Belkî jî ji ber ku te wê terikand apê bi şer wiha tev digere. Yanî sûcdar Serhat e? Na, na helbet, ez nabêjim sûcdar Serhat e. Lê rastiyek jî heye di tunebûna te, çûyûna te wî yekcar dîn kir. Of Sara tu çi dibêjî? Merwa, tu keribe jiyanek bê bi şerexa saz bike qe nesekine. Lê vêya baş zanibe ger tu jê veqete deşte bernade. Nebûye ji we indaran herim. Çiye Sara çi bû? Pênc deqe rehet bihêle ya. Mervan, Hêlîn. Hêlîn? Çi bûye bi Hêlînê? Derman xwariye. Xwestiye xwe bikuşe. Çi? Xwestiye xwe bikuşe? Evet. Baran, ez divêm were. Gere ez bi te re bipeyivim. Mîrza, ez niha nikarim bêmê. Ez di ba diyar im. Baran, tu neyî ez e were vir binê ha. Mîrza, mesele çi ye? Bêje. Yan jî êvarê em hev bibînin. Na Baran, Ew xweşbextê min tune. Ku tiştek bêrînê bibe, ez ê te jî bikujim. Te fehm kir? Çi bûye bêrînê? Ji rûyê te întihar kiriye ulan, întihar kiriye. Çawa çawa? Întihar kir? Baran! Of of! Baran? Çi bû Mîrza çi dibêje? Kê întihar kiriye? Nizanim. Dibêje Hêlînî întihar kiriye.

Tişt te pê nayê temam ya. Sêka me hadi. Hadi em herin jûr. Belê belê. Ez e biguhêrim. Eger mimkin be ez ji bo îşev dixwazim. Ê temam. Ez ê heta saetekî werim bigirim. Temam, temam. Tu dibînî tiştêk ez çê dikim çiqas xweş dibe. Ê reklama wî jî têbikê ha. Çima ez dikim? Ez çi fehm dikim reklaman? Ma her tişt ez bikim. Kuçe kuçe bigere û reklama wî bike. Temam. Ka em îşev kîjan fîlman nîşan didin? Hema fîlmek bikirin. Tamam. Ez li ser kartonê tişek binivîsînim û ez bikerim. Tamam qat dakeyek bise. Her tişt li gor dilê mirov nabe Bişar axa. Hezkirin ne wisa ye. Ya mirov kare tiştekî bi zorê destê xwe di bigre? Kî van tişta anî be serê keça min wê cezayê xwe bikişîne. Tu dixwaze jiyanek li ser ceza û xelatan ava bike. Lê vêya ji bîr neke. Te xelat dayî kê? Ew hatî ceza tev te birîye. Kî heq kirî ez ê cezayê wê bidim ê? Kî heq kiribe? Lê vê biryarê tu didî. Helbet ez ê biryarê bidim. Heta niha min çi kir, tu ketî pêşiya min. Te çima xwişka xwe yê Hêlîn şand? Min neşand. Lê ez nebûm asteng jî. Tu çawa nebûyî asteng? Tu ne kurê vê malê. Tu çiyî li vê malê? Ez ne tiştek im babo. Tu çi bixwaze ez ew im. Tu çawa bixwaze ez wisa dijîm. Wisa hez dikim. Wisa dijîm. Baş e. Wê demê ez ji te re dibêjim. Ji îro pê de em û Xalid ne dost yê hev in. Û ne em derin mala wan ne ew tê mala me. Dost jî dijmin jî ji te re bi babo. Tu bi kêfa xwe yî babo. Mirza li baran geriya, ewî jê re got. Baranê min, kengî wisa bûye? Nizanim dayê, lê niha nexweşxane ye. Wî mala min ê law. Hêlîna min keçikek baqil e. Xwedê bike tişt pê nebe. Înşallah dayê. Înşallah.

Hinek sekan be. Bes e wî, êdî bes e. Ez nikarim sekan bibem. Demak ez vê jinikê li vê malê dibînim, bêhna min teng dibe. Ji bo bexkê xwe ez tiştik nabêjim. Ey gelê sî wêrekê. Ji îşev şûn de her şev wê li Baran Cafe fîlm were nîşandin. Temaşe bikin fîlm belaş e. Tenê heqê çayê bidin hûn. Tamam pir baş e. Lê tu bi me jî nikarî wî reklama bikî. Tu sari bi sqilêtê min be lê tu jî yek neqelî be ha. Tamam. Ez nav nîv saetê de hemû siwerekê bigerim. Tamam hadi zû be meşa dê. Dayê tu çi dikî? Em ê herin kurê min. Ma tu bêriya Stenbolê nekir? Tu bêriya dayika xwe xecê nekir? Min bêriya gêndi kir. Paşenkê Pîra Gulistan kî kê min re çêrok vebêje?

Meryem tu ku de çî? Ez ê erim mala xwe baran. Tu çima fêm nakî? Ev de ne mala min e. Lê mala kurê min e. Baran, temam. Baran diyar kurê te ye. Tu bavê wî ye. Lê ev der ne mala wî ye. Tu nikarî kurê min bibî derekî. Çawa ez nikarim kurê te bibim derekî? Tu nikarî Meryem. Tu nikarî biryara her tiştî bi tena serê xwe bidî. Baran, berî pênc sal e min ji re xwest tu herî. Lê te biya xwe kir. Tu çû. Anha jî ez ê biya xwe bikim. Ez ê kurê xwe hildim û ez ê herim. Mîrza dîsa çi bû he? Ti dîsa çi dixwazî? Ez ê êvarê benda te bim. Ger em bipeyivin, tu yê hesabê vê yekê bidî. Temam Mîrza. Tu kengê bixwazî, em dikarin hev bibînin. Temam. Temam, min xwest ez te bivînim. Lê heq e ku ez mala xwe bar kim, bînim vir. Ê te çi kir? Te berfîn raxist yan na? Na.

Temo tu ferqa vir û Hefsa Şamê ji hev neman ji bo me. Tu çima min fehm nakê? Panzdeh sala beriya niha min tu fehm dikirî, ê niha ez te fehm nakim. Tiştê ke tu naxwazî ser dihere, şer bike. Nerabe. Ji xwe jî, ji Berfîn jî nerabe.

Fîlma Yilmaz Guney wêyî şev li kafeya Baran Kafe ji bîr nekir, belaş e û neheqê tenê çay bidin. Fîlma Yilmaz Guney li kafeya Baran e ji bîr nekir, belaş e tenê heqê çay bidin. Hûn jî werin, hûn jî werin, belaş e tenê qehwe û çay biberê ye.

Sara em naçin derekê. Em dîsa li Sêwreg ne. Heta em xaniyekî xweş bibînin, sê çar roja li bal xwişka min bimînin. Ê heta xaniyekî bibînin, em li vir bimînin. Na Sara. Em îro li vir bimînin, em nema dikarin ji vir re veqetin. Hadê. Em tenê cil û bergê xwe berhev dikin û diçin. Ji vî malê jî tiştek nabin. Na Weysî. Tê bida bibişar.

Berfîn ez diçim. Tu diçi? Êdî nema karim van deran bisekinim. Here Serhat. Here.

Min ji te re negotibe tu jî bibe. Min gotibe sînema bînin baxçê. Erê, te baş dibêjî lan. Çaya me tune rem o. Çay tune? Zû zû zû Sîdar bişine bila du kîlo çay bikire. Tamam. Sîdar, here zû du kîlo çay bistîne. Tamam ez ê bînim. Ma artişî ez çêkim. Şş! Kiro! Widare, widare! Tamam abî qusirê mek. Kes min fehm nake. Tu fehm bikî temam. Ê vê carê ez bi te re bêm. Tê wer ku? Hê ez nizanim ez yarim ku? Ê vê demê tu bi min rawere. Ku? Were. Weysî, Mîrzal ku derê ye telefona wî jî cewab nade. Weleh berê sê çar saeta derket derve, tiştek negot. Tenê got ji îro pê hesab bide apê Bişar. Goçe? Cîro pê de hesab bide apê bişar? Erê. Eger wexta we hebe hesab teslîmê we bikim.

Mirza. Tulbavê min dihêle diçi ku? Sara, dema mirov li vir dimîne, tu û qîmeta mirov namîne. Mirza. Heke tu herî, wê per û baskê bavê min bişkê. Sara, ez neçim. Wê nebînim, ez nikarim bijîm. Wê? Tu qala kî dikî? Tu yê herî ku derî? Elmanya. Elmanya? Mîrza? Berfîn, Tu jî jîn î, ez jî jîn im. Kere tu min fêm bikî, hewcê ez her im. Here, lê em ê bêyî diyar çi bikin Meryem? Hûn kengî bixwazin hûn dikarin werin wî wî bibînin? Tu bawer bike ez ê pir bêriya we bikim. Ez hêvî dikim ku tu jî bi serhet re.

Mîrzet Dilkuyî? Min nexwest ez werim Baran. Ez zanim tiştê ku ez dikim ne rast e. Lê wekî din çarê min tune. Tiştê ku ez difikirim Ez nikarim li rûyê te bêjim. Muşteriyên hêja, hûn hemû bi xêr hatin. Kurê hinek kîbar be, meriv nabêje muşterî, dibê temaşevan. Avaz, tu mizehna neke, here şetî jî ke. Meraq nekin, îro şûnde her hefte em fîlmekî Yilmaz Gunê nîşan bidin.

Diyar, hadi kurê min. Here cem kalo Xalit. Tu bixwaze here. Berxkê min bi derekê naçe. Ez rica dikim mesele zehmettir nekin. Ê ku mesele zehmettir dike roje ewirî tu yî, tu! Meryem ku de? Apo em diçin. Belê tiştik ji xwe re nabin ji vî malê. Kesê ji vî malê derkeve, carek din nikare gava xwe bavije vî malê. Baş e. Em ê herin. Mîrzel oda xwe ye? Na. Çû. Çû ku derê? Nizanim. Lê ez dibêm çû ba hêlî. Çû ba hêlî? Serhad ku derê? Ew jî çû. Çi? Dîsa jî çû. Babo! Babo! Merwan! Babo! Apo! Apo tu baş î? Meryem! Gel hê nexweş e. Nikare were. Hîn nexweş e çî Baran? Ez berxkê xwe nahêlim. Nahêlim ku here derekê. Dayê Sekan be ez rica dikim. Gulîstan xanim, mala wê ava we ruh û can da kurê min. Ez vê qenciyê we tu carî jî bîr nakim. Lê bêhêlin ez bi riya xwe dehirim. Diyar, hadi kurê min. Here cem apê xwe Baran jî jê xatir bixwaze. Nayê bila bavê min jî bi min re were. Yan jî em jî li dêr bimînin. Bavê te? Ev ê min bihîst bavê min e.

Na bavo. Ez ê ba te bimînim. Ez naçim cêkê. Herin keça min. Naxwazim kesî. Hadê herin yalla. Sara hadê em ê herin. Na. Bavo. Ez naçim. Haydê keça min. Kes bira li vir nemîne.

Tamam ödemi kurê min. Na herin, hûn ê disa vegerin. Na, ez dixwazim tu jî were. Diyar. Meryem. Neçin. Li cemê bimînin.